Yn y fideo yma, byddwn yn codio algorithm genetig syml i optimeiddio ffwythiant. Beth yw algorithm genetig? Wel, algorithm genetig yw algorithm sy'n cymryd ysbrydoliaeth o esblygiad mewn natur. Dechreuwn gan greu boblogaeth o ddatrysiadau potensial, generadur rain ar hap i ddechrau, Yna gwerthusom pob datrysiad o fewn y poblogaeth yma. Nesa, bydd rhai datrysiadau yn rhai sydd ddim yn perfformio mor dda ac yn marw. Er mwyn ail-gyflenwi'r poblogaeth, bydd sawl datrysiad, y rhai sydd yn perfformio orau, yn atgenhedlu i greu fwy o datrysiadau. Yn y broses atgenhedlu, i sicrhau bod ni'n chwilio am ddatrysiad gorau posib, rhaid i plant y datrysiadau gorau etifeddu priodweddau o'r ddau riant. Y modd yma y bydd y plant yn datrysiadau newydd nad ydym wedi gweld o'r blaen. Ond hefyd, mae yna siawns da bydden nhw'n perfformio yn well na'i rieni. Rydyn ni'n galw'r proses yma yn trawsrannu. Yna, yn union fel mewn natur, mae siawns bach bod rai o'r poblogaeth yn cael mwtaniad. Y rheswm dros gwneud hwn yw efallai i ffeindio datrysiadau nad yw'n ddibynnol ar y boblogaeth dechreuol. Yna mae'r broses yn dechrau eto, a mae cenhedlaeth newydd y boblogaeth yn cael ei werthuso. Bydd y datrysiadau gwaethaf yn marw, a bydd y datrysiadau gorau yn atgenhedlu drwy trawsrannu eu genynnau, ac yna bydd mwtaniadau yn digwydd. Mae'r broses o ailadrodd y cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth nes i'r algorithm gorffen. Ar ôl nifer ddigonol o genedlaethau, dylwn ni ddisgwyl bod y poblogaeth yn cynnwys datrysiadau llawer gwell na'r datrysiadau dechreuon gyda ni. Yn y fideo hwn, byddwn ni'n ysgrifennu'r algorithm genetig er mwyn minimeiddio'r ffwythiant yma. Hynny yw, hoffwn ffeindio cyfesurin XY sy'n rhoi gwerth lleiaf o bosib i'r ffwythiant hon. Yn yr achos yma, ein poblogaeth yw set o gyfesurynnau, X ag Y. Ein modd o gwerthuso'r datrysiadau yw i enrifo'r ffwythiant yma gyda chyfesurynnau hynny. Bydd y datrysiad sy'n rhaid y gwerth mwyaf ar gyfer y ffwythiant yma yn marw. Hynny byddwn yn taflu'r cyfesurynnau i ffwrdd. Wrth atgenhedlu, bydd ddau rhiant yn creu ddau wahanol blentyn, sef datrysiad newydd gyda chyfesurin X y rhiant cyntaf a chyfesurin Y yr ail rhiant. Ac yn ola, pan fydd mwtaniaid yn digwydd, dewiswn un gyfesurin X neu Y ar hap i amnewid gyda rhyw haprif Z. Ok, rwan rydyn ni am dechrau creu'r algorithm genetig gyda Python. Yn gyntaf fyddwn ni'n mewnforio'r llyfrgell random, oherwydd byddwn ni'n defnyddio nes mlaen ar y cod er mwyn creu'r poblogaeth gychwynnol ac ar gyfer y mwtaniadau. Nawr, mae angen diffinio'r ffwythiant a ddefnyddiwn ni werthuso'r datrysiadau. Hynny yw y ffwythiant rydyn ni eisiau minimeiddio.

Diffiniwn y ffwythiant trawsrannu sy'n cymeryd dau rhiant, Mae'r ffwythiant yma yn mynd i ddychwelyd plentyn gyda chyfesurin X, y rhif y riant cyntaf, a chyfesurin Y, yr ail rhiant.

Nawr, mae gennym ni'r offerynnau i fynd ati ag ysgrifennu'r algorithm. Dechreuwn drwy osod hadyn ar gyfer llifo hap rifau. Nawr ddiffynwn y poblogaeth o datrysiadau. Mae datrysiadau yn yr achos hon yn Tuple, a ddechreuwn drwy osod cyfesurynnau X ag Y ar hap. Byddwn yn diffinio'r poblogaeth o 16 datrysiad yn fan hyn. Mae angen cadw trac ar pa ddatrysiad yw'r un gorau, ac ar hyn o'r bryd, dydyn ni wedi gwerthuso unrhyw datrysiad, felly dydyn ni ddim yn gwybod pa un yw'r gorau. Ond, fel placeholder, placeholder, dewiswn y datrysiad cyntaf fel y gorau am yn awr. Rydyn ni'r algorithm hon am 100 gen o genedlaethau. Dylwn ni ffeindio datrysiad o optimwm o fewn yr amser yma. Nawr rydw i'n gwerthuso'r poblogaeth. Cofiwch, yn y fideo ar ffwythiannau Lambda, gwelwn sut i ddefnyddu rhestr yn ôl rhyw ffwythiant. Byddwn yn gwneud hyn yn fan hyn, gan ddewis ein ffwythiant gwerthuso F fel y ffwythiant i'w drefnu yn ôl. Mae hwn yn trefnu mewn modd esgynnol, felly datrysiad cyntaf yn y rhestr nawr i'r gorau yn y cenhedlaeth yma. Nawr gwiriwn os yw hwn yn well na'r datrysiad gorau cynt. Os ydy e, rydyn ni'n diweddaru'r gorau. Nawr i ladd y datrysiad gwaethaf. yn darn marw. Lladdwn y chwech datrysiad gwaethad, felly rydyn ni ddim ond eisiau cadw'r rhestr o'r poblogaeth i fyny at y degfed index. Nawr i wneud yr atgenhedliad trawsrannu. Rydyn ni eisiau i'r tri datrosiad gorau atgenhedlu deu gilydd. Rydyn ni eisiau plentyn ar gyfer pob un o'r tri yma heblaw am datrosiad sy'n atgenhedlu deu gilydd, a creu'n rhestr o blant. Rydyn ni eisiau plentyn o ddau rhiant, felly rydyn ni'n edrych ar trawsrannu. ar gyfer rhiant 1 yn y tri datrysiad gorau. ac ar gyfer rhiant 2 yn y tri datrysiad gorau. Newid lleoliad y cromfacha. Os nad yw'r ddau riant yn yr un un datrysiad. Nawr ychwanegwn y plant i'r poblogaeth. Nawr i fy mwtanu. Mae gan bob datrysiad deg y cant siawns o mwtanu, felly byddwn yn creu rhestr newydd, yn naill ai mwtanu'r datrysiad neu yn ei gadw fel y mae. Os rhedwn y cod yma, a diolch cron bach, Os rydyn y cod yma, ddylen wedi ffindio datrysiad gorau. Felly mae gorau yn rhoi cyfesuron x o tua dim pwynt 3 ac yn rhoi cyfesuron y o tua dim pwynt 2. Gwelwn bod y datrysiad yma yn rhoi gwerth yn agos agos iawn i 0 i ni. Felly, yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar beth yw algorithm genetig, rydyn ni wedi defnyddio algorithm genetig i minimeiddio ffwythiant gan ddefnyddio Python.